Am y tro cyntaf erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn. Ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Um, felly, dewch gyda ni. Croeso i... Pob Look Babe! Jyst uh, rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref rhagu yn dda um, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo! Hi! as, as if fi'n ar y ffôn. Ie! Helo! Ring ring, Catrin a Catrin yma. Helo. Sut allan ni helpu? Dyma sut allwn ni helpu. Gyda penod newydd o Pob Lwc Babe. Hey! Croeso, croeso! Croeso, siamai heddiw, siamai! Sut mae wythnos wedi bod? Wel, gret ti dyn hyn. Yeah, yeah, really joy actually, quite exciting. Beth amdano ti? Ie, yeah, fi wedi bod yn brysur yn ymlacio unwaith eto dros y penwythnos, Catrin. Stunning. So, ti bod es i i fel retreat thing ar gyfer penbwyd Sam. Ie, yeah, na gyd ti'n neud i'n mynd. Bob tro fi'n tacso ti ar y funud. Fi fel, sorry, fi mewn spa. Sorry, fi mewn spa. Sorry, fi newydd o mas o'r sauna. Ti'n disturbo relaxation fi. Mm, love yeah. yna. Es i i rhywbeth o'r enw contrast therapy di sadwn. So, beth, yeah. beth chi'n neud, yw chi'n mynd mewn i bath ia, bath mm. fel oer, two degrees. Ie. A wedyn, ar ôl fel cwpl o funudau, ti'n mynd mewn i sauna am mm-hmm. ugain munud, a chi'n swapo wedyn rhwng y ddau am fel awr. OK. A mae hwnna'n ddau dy gorff di? Apparently, mae'n neud rhywbeth. Nes darllen amdano fe, it went straight back out. Ond oedd e'n really... Mae'n rhaid i chi fel adu lan at fe fel mor pros yn yeah. gallu neud, you know, good stint yn yr ice bath. Ond o'n ni yn literally 20 eiliad, rhywbeth fel 'na, a wedyn ni fel, oce, fi'n freezing. Ond, ar ôl yr awr, yeah. o'n i mor relaxed. O, mor ti? relaxed. Mwy relaxed na pan ges i awr o massage y diwrnod wedyn. Ia. Ti mor bougie. O'n i'n neud contrast therapy, ond ar y diwrnod wedyn ni'n cael massage fi. I fod yn dig, oedd hwnna'n annog pen blwydd y massage. Oedd contrast therapy achos o'n i, just, o'n i really eisiau trio fe. Ie. Yeah. Ie. Yeah. So nes ti ddim fynd i spa na? Nes i ddim, hmm. na. Um, I fi, gyda stwff fel yna, fi fel, pam bydde fi'n neud hwnna pan gallwn ni just mynd i'r sauna? Wel ie, yeah, allech chi just mynd i'r sauna. Ond wedyn, I guess dyna holl. Ond mae'r contrast yw, so mae rhywbeth hmm. fel, mm. chi mynd mewn i'r ia a mae capilleriau okay. yn cael, a so mae'r gwaed ddim yn sort of t'mod, mynd Llifo mor mor- gyflym. ie. Ie. A wedyn pan chi'n mynd yn y sauna, mae'n agor nhw nôl lan, a felly mae'r ma gwaed yn mynd yn gyflymach ac yn okay. llifo'n gyflymach. Felly yn, I suppose, helpu gyda poen, os gan chi poen yn oh. eich ah. muscles, pethau fel yna. So mae lot o fel pobl athletic. Pro yeah. fel ti. Mm -hmm. Not yeah. sam neud e? Do do, oedd hi'n cysau e. Sure. Cysau e. Nath hi dod mas yn fel crynu. o'n i bach yn psychotic fel, I want to go again. Um, ond fi, ie, yeah, fi, o'n i'n eitha... A fi'n rhywun sydd ddim really lico oer. Na, ti'n wastad yn oer. Mae gen i circulation issues. Ie. Yeah. Fi'n teimlo fel fi'n dod i'r podcast yma gyda health issues fi, eitha aml. so, well, here's my latest ailment. Ailment. Falle fi jyst yn aros i fel mam a dad ti diagnose fi gyda rhywbeth.

yn y teulu. Yeah. Ti'n gwybod beth sy'n ffynnu? Be? Weithiau, llai nawr, cos fel, falle bydde ti ddim yn, bydde neb yn gwybod, ond pan o'n i'n ysgol, hmm. cos o mam yn feddyg, yn, ar, well, lot o ddisgyblion yn ysgol fi, achos bod uh, o ah, le oedd hi'n gweithio, mm -hmm. sydd hi'n lleol, yng Nghaerdydd, a wedyn oedd lot o plant oedd wedi mynd i ysgol fi, mm -hmm. siarad plas mawr, mm -hmm. di

Ie, yeah, fel bod ti just yn fel rhywsut trwy'r genetics yeah. yn gwybod beth yw'r rash. Os unrhyw beth, gwyddoniaeth oedd pwynciau gweitha fi. Fi'n yeah. fel real odd fan out yn teulu oh, fi. Really? Mas, mae pawb all yn really wyddonol, oh, wow. really fel... Ie, yeah, academaidd. Acad Wel, I do, nes i'n oce. Ydy, ond o'n i'n fel mwy hoffi hanes, yeah. ieithoedd Cymraeg, whatever, um, llynyddiaeth. Fel life sciences. Dyna beth mae'n gael nhw, right? Yeah, Fel, kind of, ond yeah. dim ond hanes, really. Yeah. I don't know, o'n i just yn... Ond fi wastad yn... Cos fi'n cofio athro unwaith, o'n i'n dewis, dewis pynciau lefel A ni. Yeah. A nath um, fel athrawes dosbarth fi, reg class fi, mm. nath i ddeud, o, oh, nath i edrych ar dewisiad fi, fel, o, oh, dyn nhw ddim really yn academau. Dyn ni fel, fi wedi dewis Ffrangeg. Fi'n dysgu iaith cwbl newydd. A hefyd, oedd hi'n athrawes Saesneg. So ni fel, sorry babe, but Mae hwnna'n ridiculous. Ie. Yeah. Mor, ie, yeah, judgy. Ie. Yeah. Snob ar ddylid. Mm, Wel, mae jyst y pobl gwahanol i cryfdara nhw yn does. Yeah. A fi'n meddwl weithiau bod pobl yn cael ei nydjo ti ag at pethau jyst achos bod dyn nhw mm. fel the aura of being like the better choice. Yeah. Ond really, mm. y dewis gorau yw be bynnag ti'n joio a ti'n Neud yn dda. Dy beth ydi. Ie. Yeah. A fel arfer, ti'n neud yn dda yn rhywbeth ti'n joio. Yn union. Cos ti eisiau rhoi'r... Uh, yeah. Ond, ie, yeah, so mae'n ddiddorol cael meddwl gyda teulu, yeah. chos oedd cyn graig brawd fi, oedd hi'n GP. Right. So, o oh, ie, yeah, o leia unwaith yn othros, oedd yn ein danfon fel lluniau fel beth yw hwn. Rash. A dwi'n marw. O oh, ie, yeah, loads o weithiau unwaith nes i... nes i ddanfon um, fideo o llygad fi, achos then twitcho, am, ei, dim just fel cwpl o funudau, fel oriau, ac ni fel, oh my god, beth yw hwn? A hilarious nawr yn edrych yn ôl, achos fel reply ti, wasad fel, you're probably tired. fel, like, ti'n ffain, ti'n just angen cysgu. Yeah. Pretty much am Llai o caffeine. Yeah. More sleep. Stopa edrych ar screens. Yeah. Mae rhan fwy o'r amser, oedd rhywbeth fel ti angen cysgu. Yeah, probably. Yeah. Yeah. Ti dal yn neud hwnna i mam ti then? Ti'n fel text o'n problemau? Wel, hwnna'r thing. O Rachel os o'n chwerthin amdano fe. Achos un, fi'n touch wood, yn eitha lwcus. Fi ddim yn person sy'n mynd yn sal lot. Yeah. Na. So, fi'n fel, pan o'n i'n fach, wel, beth di cael antibiotics? Ti byth, ti'n glân. Ie. Yeah. Ond, But, fi di, ond fi di cael general anaesthetic loads o weithiau. O, da fe? Achos bod fi wedi cael, bod fi'n clumsy. Wel, nid uh... ddim yn even clumsy, ond na, dim clumsy yw'r gair. O'n i just yn a little bit out of control pan o'n i, pan o'n i'n iau. yeah, exactly, like, so hyperactive. So fel, like, cwmpa off swing, tumblo mas o goeden, okay. like, Yeah. So, mynd skateboard and half, uh, like, so ah. just, like, wastad gyda fel sprains, breakages, uh, cuts and scrapes and so stuff. So mae esgyrn ti yn ffact, ond mae immune system ti'n gret. Ie, yeah, ond ddim o reidrwydd achos bod esgyrn fi'n wanach na is Na, asgyn ti yn yr jyst arall, jyst yn- achos bod fi wedi rhoi nhw o dan Ie, m- mwy o straen. straen. Fi fel yr opposite fi'n meddwl. Mae esgyn fi yn gryf. Lyflu. So, Calcium. calcium. Queen. Wel, actually, na, chos sa'n yfed llaeth. Ond anyway, O, ie. neu deri. Um, ond mae immune system fi yn... Oh, Mm, ti'n... fi angen refresh, fi, fi angen fel reset. Os, os o'n i'n gallu fel, yeah, just turn it off and on again, immune yeah. system fi, bys hwnna'n ideal. Yeah. Lle text o mam ti weld os mae'n ffordd. Mae hi'n eitha um, agored i fel syniadau newydd o oh, fel gwahanol therapi a stuff. Oedd hi'n neud fel acupuncture a stuff. So. OK, hmm? acupuncture. Mm. Mae dy fi acupuncture mat. Fi wedi sôn i ti am hwn o'r oh. blaen. Na. Sori, na. So mae fe literally yn... Spiky little... Spikes ar draws mat yma. Mae fel yoga mat. Ie, ond gyda spikes. Spikes. So ti'n gorwedd arno fe a just pwysau corff ti sydd yn fel wneud fe, ie, digon mewn i'r spikes. Stunning. Ie. Really nice. A mae fel, mae'n wneud i chi teimlo'n sleepy a... Ydy e? Ie, yeah, wedi marcio. Mae'n swnio'n relaxing. Wel, yw'r spikes well, yn cefn. Dwi ddim yn brifo. Mae'n ma, ma rhaid i chi fel eto adeiladu lan. Fi jyst yn mynd i'n really weird fel therapy sydd yn brifo pobl i trio neud yeah. fi teimlo'n well. Ond chi angen adeiladu lan, so fi nawr yn neud fel 8 munud-ish arno fe. Oh. Ie, yeah, a mae jyst yn, mae'n dod eto, mae'n jyst fel dod â'r gwaed mewn i'r cefn a just, ie, yeah, neud rhywbeth, I suppose. Lovely. Really nice. Gas be nes i neithiwr? Hmm, ti moyn fi actually gaso? O, os ti eisiau. Okay. O, oh, ti'n edrych yn excited. O'n i yn excited. O oh, na, sa'i ma'n gas yna, dwi'n rhaid gofyn, go on. Oce, okay, so, fi erioed wedi credu gymaint in the power of manifestation. Na ti ddim? Na. Okay, good, because I was about to have a breakdown. Wel, o'n i... Be, achos bod fi ddim wedi? Wel, achos I swear ti di fel yeah, actively dweud bod ti ddim, a wedyn bod ti nawr yn dweud bod ti yn. That's just confusing i fi. Achos I just needed some proof oh. a drech be nath ddigwydd. So, fi ddim yn gwybod os ti wedi bod yn gwylio am o'r amynedd. Oh, fi shit, na, a ni fod dal o lan a fi mynd i, nai. Mae'n oce, okay. mae'n, wel, mae'r gyfres yn dod i ben oes oh, hyn. So. Wel, ti'n mwyn beth, dim ond pedwar episod oedd, plus pedwar fel after show gyda oh, um, Meilir a Mari. Yeah. Beard. Pedwar episode, yeah, I'll watch that. Honestly. Oh, fine. Is i mor invested. So, mm -hmm. sa'n gwybod os nes, nes di weld, ond ar Instagram stories fi, echddoe, nes i postio uh, llun bod fi'n gwylio um, am o'r ymenydd, a o'n i jyst i dweud fel, fi ddim yn gwybod beth yw e, ond mae dy'r rhaglen yma fi mewn chokehold, mm. a nes i ddweud, o, oh, um, os ydyn nhw'n neud live reunion show, I would sell a kidney, fend. Ddim yn gwybod bod nhw'n even yn neud live reunion show. Wedyn, nath bunch o pobl, gan gynnwys Meiler, um, lyflu Meiler, a um, cwpl o ffrindiau eraill fi, a um, Mirain Iwerydd, a cwpl o pobl fi'n nabod, hala neges yn gweud, mae'n ma un yn digwydd. Nes i fod lluniau. O'n i fel, oh my gosh, ond oedd nhw, um, o, oh, os ti'n hala neges, fi'n siŵr gei di ddod. ond o'n i fel, o, oh, ti'n mo, fi'n eisiau bod yn lletio a hala neges. So. Ond wedyn, nath Your Friend of Mine, Jess Magnus,

fel side podcast yeah. am y môr yma. Roedd fel clas, oedd hi'n rhoi'r holl intel i fi, mm -hmm. inside knowledge, dim hyd yn oed gwahoddiad. Ti'n gwybod pam? Pam? Nes ti ddim manifesto, sorry mate. So, nes i rhoi hwnna lan, a wedyn nath cwpl o bobl hal yn neges ato fi, nath Jess wedyn dweud, oh my god, serious? Mae'n digwydd fori der. So, sorry, o, fi ddim wedi cael lot o amser i drefnu hwn, um, cos actually, yeah, tro nesa, na i gofio so. Ie, yeah, sori, lle oedd gwahoddiad fi? Fellow podcaster ti. On the Prosexy. Gas ni di roi fe, gall ni di roi fe ar yr expense account pob look, babe, a cael full night o fe. The expense account? Yeah, bank account bank account ni. O, fi'n fuming, actually. Fi, fi ddim really'n cael FOMO lot, ond nawr mae dy fi FOMO. Fi'n really sorry. O, no, ti ddim di gwylio fe, so ni ddim yn meddwl bod ti'n... Bys ni di gwylio fe o fewn 4 awr.

Iawn, oedd e'n lyflu. O, oh, neis. So, Be... wnaethon ni wylio'r benod ola. Ie, yeah. oh, yn yr Yn y stafell? Yn, yn y stafell. Okay. Ti'n gwybod beth sy'n ffynnu ddo, achos fi mor invested yn hwn, a o'n i ddim wedi sylweddoli, nath nhw orffen ffilmio blwyddyn yn ôl. Ie, ie, ie, fi'n, ie. Wel, o'n i ddim wedi sylweddoli hwnna, uh, o'n i'n meddwl bod... Insider knowledge. Wel, o'n i'n confused, cos o'n i'n meddwl, o'n nhw'n siarad am fel, o oh, ie, yeah, nadolig newydd fod, o'n i fel, o oh, ie, yeah, mae e. So... Ti'n meddwl nhw'n literally newid seithiau fel wythnos gyntaf mis Ionan neu rhywbeth? O'n i'n meddwl bod nhw'n neud y sort of... Ti'n insane! As and when. O, fi ddim yn gwybod, o'n i ddim di really... Ond ti'n gwybod sut mae teli'n gweithio? Wel ie, yeah, ond mae rai raglenni, fel Your Love Island of the World, mae'n digwydd a maen nhw'n ffilm o fe. O, ie, yeah, ond budgets huge. Oes, mae dyn nhw budgets huge, ond ti'n mo be, o'n i'n... Fe, na, fi'n eitha lico fel naive

Um, Right, Jess read 'em off. Davis. O, ie. Um, Alicia Scott. Alicia. Um, oh, yeah, bunch of bobl. So dau. yeah. So, um, oedd yn ffynnu ddo, right? Achos o'n nhw'n sgrino fe. A o'n i'n gwylio nhw fel, oh my god, beth sy'n mynd i ddigwydd? Ond o'n nhw reit fyna. O'n nhw yn y stafell, o'n nhw reit fyna. Ah. So oedd yn teimlo fel, fel bod fi'n gwylio rhywbeth fel bach o, like, gwylio yeah. anifeiliaid mewn zoo neu rhywbeth. A ti'n fel, oh my gosh, what's the goss? Ond maen nhw reit fanna. Pryd mae'r benod yna mynd allan then? Mae'n cwbl o ddyddiau, fi'n oh, meddwl. spoiler. Mm. Couldn't possibly. Couldn't possibly. Sain dyna'n di ein oed. Dyma, o, na, I'm gonna say. Da iawn, good prep, guys, good prep. Na, ond, um, na, fydda fi ddim yn rhoi spoilers um, i unrhyw un, achos os o'n nhw... Os o'n ni ddim di mynd i hwnna, oedd rhywun yn rhoi spoilers i fi, sy'n ni'n upset. Oh, fuming, ie, ie, ie. Ond ti'n gwybod beth sy'n ffynnu, reit? Oh, ti ddim wedi gwylio'r gyfres, ond maen ma nhw'n ma nhw lyflu, y cast. Yeah. Um, nes i gwrdd â nhw, nhw neithiwr, a maen nhw'n really, like, lush. Ond un ohonyn nhw'n benodol, Catrin, Catrin Caerdydd maen nhw'n galw hi. Mae dwy Catrin yn does. Mae dwy Catrin yn barod oes. So, mae yna Catrin Llambed a mae yna Catrin Caerdydd. Right. Y ddwy ohonyn nhw'n lush. Yeah. Um, Ond cartre yn Caerdydd, um, mae fi'n meddwl bod hi'n reiddiol o Aberystwyth, ond anyway, mae'n byw yng Nghaerdydd nawr. So, a mae hi'n really lovely, a ar y rhaglen ti'n gweld hi'n sort of cael... Sa'n ni'n gweud taw hi mwy na neb arall oedd yn cael lot o... Oedd hi'n rili really dda am rannu sut oedd hi'n teimlo, oedd hi'n gweud siarad am fel... So mae wedi cael diffyg hyder yn fel mm. i edrychiad hi a stwff, oh. a mae'n mae gorgeous. I know yeah. that's not the point, na, na, na. ond, yeah. ond yeah, a ti jyst yn gweld sut mae sort of hyder hi'n tyfu tyma mm. bach a mae'n cael bach o romance a mae'n really adorable. Cute. Ond mae'n funny reit, achos mae dyfu pan o'n i yna, o'n i gyda Mer, a oedd Catrin a fi mynd, o oh, heia, heia. A mae'n rhaid mynd, o, sio ti'n afod i ta? Esi, wel, fi, fi ddim yn really, but the familiarity... Achos is... ti wedi gwylio hi? Na, wel, ti'n meddwl bach, ond mainly achos mae hi'n nyrs, ond tra bod hi'n um, hyfforddi i fod yn nyrs, oedd hi'n gweithio yn y cake shop, let them see cake, ar, bwy, ar bwys fi. So, A o'n i jyst yn prynu loads o cake. Especially Mae hi'n gwylio top pill droid. Seriously. fel, especially yn sort of Covid-y. O'n i yn y cake shop fel, probably yn oes a Yn prynu stuff neu just yn ymweld? Okay. Yeah, prynu cacen. Shocking. Um, so, oedd Catrin yna. So, I think dyna sy'n ni fel, oh yeah. A ni'n nabod rhai o'r un bobl fi'n meddwl. So, I think sort of two, to, two and two put together. Ond, ond oedd fel, O, so ti ddim yn nabod hi, ti just di prynu lot o cakes ohono hi. Fel, yeah, yeah, yeah. Wow, ond mae hwnna'n ddiddorol bod ti wedi cofio gwyneb ti. O'n i yna lot. Ia, yeah, ond, as in, ydy dal yn gweithio yna? Na. A mae hi'n gweld lot o gysmeriaid, I'd imagine. Ond o'n i'n loyal. Ah, oce, okay, yeah, literally, pob wythnos, essentially. Mm, wow. Stunning. Fair dues. Mm. Cael cael nhw yn lush. Yeah, lovely. Really nice. Yeah, shout out, let them see cake. A, a môr y mynydd. Oce, okay, na i wylio fe, na i wylio fe. O, dyn nhw, ie, ie. Byswn ni yn argymell. Ie. Ie. A mae Apre a Môr a Mynydd yn hilarious. So, y vodcast. Er, vodcast, ie. Yeah. Gyda Meilir a Mari a oedd um, Miran ar hwnna oedd rhywun fi Carwyn o coleg arno fe, Carwyn Blaeney, hilarious, Carol Bryn. Oedd yn honestly, really, really good. Really okay. good. Um, so, yeah, highly recommend. Nice. Lot o sport. Ond na le o'n i'n neithiwr. Waw. Ma'n swnio eithaf hwyr. O, wel actually then, byswn i ddim di eisiau mynd. Na, byswn ti di aros am yr actual thing a wedyn gadael, gadael. immediately. O oh, ie, yeah, gwario erbyn deg. Sy'n ffain. So pam sy'n nath o ddechrau? Ond gallu ti di aros mas yn hwyr a rannu taxi yn ôl gyda Jess? The Barry Mafia. Oh yeah, Barry. True, yeah, true. Barry Babes. Um, ond, oedd ti yn gwaith bore yma yn gynnar, neu na? Ddim yn gynnar, gynnar. Oh, fair. Professional. I'll take it on hwnna anyway. Yeah. Am o'r ymenydd, gwyliwch. so nes i weld um, ar TikTok, where yeah. I get all of my news information, um, peth yma, dda fel loads o lluniau ac dda fel mae pob lesbian neu merch bai wedi cael crush ar un o'r rhain yn ei bywydau. Mm, okay. So o'n i moyn darllen yr enwau mas, mae'n list ohonyn nhw, a trio fel dyfalu pa'n bys okay. ni wedi cael, fel based on our types. Good test. Okay. So nes i cymryd y rhai mas, o'n i'n meddwl falle bys ni ddim yn gwybod. Wel, okay. o'n i ddim yn arfer so you're on Dwi'n ddim yn gweud lo, achos ti shocking gaps in your oh, lesbian yeah, yeah, knowledge. Yeah. Wel, just shop shocking gaps in, in my knowledge in general, i fod yn honest. okay, so, Kate Blanchett, mm -hmm. Aubrey Plaza, mm -hmm. Scarlett Johansson, mm -hmm. Gillian Anderson, Elizabeth Olsen, Julianne Moore, Laura Prepon, Sarah Paulson, Billie Eilish. So dyna'r rhestr. Okay. So, fi'n meddwl, i ti, na i gael look yn gynta. Ti'n lico fel sporty femme. Mhm. Mm um, na i llai. A ti ddim really, ti heb mynd am unrhyw un gyda fel gwallt, lliw gwallt o'r un fath, neu unrhyw beth fel na, really, wyt ti? Does dim lot o batrwm. Na, dim ond sporty femme. Pretty Ooh, much. Okay. Ond weirdly, fi moyn bron dweud Julianne Moore. Mae'n o I vibe. mean, Drych, na i fod yn onest, fi ddim fel, oh yeah, really fancy o. Ond allan o'r rhestr yma. Ond allan o'r rhestr yma. Yeah. Bys ni'n gweud, yeah, she'd probably be in the top three. Gai, uh, Sarah Paulson? Na. Na. Ti'n gwybod sy'n ffynnu am Sarah Paulson? Sarah Paulson. Mae da hi ffordd really particular o siarad yn yeah. does. Mae'n kind of slight lisp, siarad allan o sort of cornel gweilod i chi, Sarah Paulson. Yeah. A... Oedd hwnna bach fwy Drew Barrymore, though. Mae'n ma cael ei debyg ddim yn yeah, let's be honest. Yeah. Ond oedd um, un o exes fi arfer, o'n i just yn dreifo hi'n mad, achos weithiau, oedd hi'n, pan oedd fi'n neud impression Sarah Paulson fi, um, oedd e'n, he just yn ffeindio fe'n really annoying, o'n i'n ffeindio fe'n really funny. A weithiau, just for fun, bydde fi'n slipo mewn i Sarah Paulson in a normal conversation, a beth i fel, oh. stop being Sarah Paulson. A bydde fi ddim yn, bydde fi'n siarad am rhywbeth holl yn wahanol, a beth i fel, why, stop. why are you being Sarah Paulson? Sarah Paulson. So, so... bydden ti dechrau siarad fi, a bydde ti fel, beth nes ti ddoe, bydden ni fel, oh, nes i fynd i screening. Oh. fel, Na, bydde hwnna'n mynd ar nerfe fi, yeah. actually. Nath e, pan o'n i'n ifancach, o fi a chwar fi, oedd hi arfer trio dyfalu be o'n nhw'n dweud a dweud ar yr un pryd, oedd e'n weindo fi lan gymaint, oedd e mor annoying, a bys i byth yn stop o'n neud e. Bys ni'n dweud stop, a ddim mynd stop, stop, ar yr un pryd. Oh. So wedyn, fel, un tro, oedden ni'n ffrindiau eto, a so nes i ddweud wrth hi fel, os, os fi'n dweud y gair yma, mae rhaid i ti stopio fe. So oedd gen i fel... Safe word. Safe word, achos oedd e'n weindo fi lan gymaint. Oh. I know. Oedd hi'n... Spicy brain. Oedd hi'n gweithio gyda'r... Be, oedd e'n gweithio? Ie, yeah, gyda'r safe word. As far as I remember, fi'n meddwl nath ni just tyfu fa. Mas, wel, tyfu mas ohono fe. Ond ie, yeah, so pwy ti'n meddwl fi allan o'r rest yma? Okay. Um, by the way, nes probably bys ni hefyd di gweud, mae Aubrey Plaza yn funny and I like funny, ond mae Elizabeth Olsen yn gorgeous. Ie, yeah, ond bys like, fi meddwl mae Elizabeth Olsen yn gorgeous, ond ie, yeah, bys ni ddim yn... Ddim yn gwybod digon am ei phersonoliaeth hi. Oh, I gael unrhyw fath o strong cute. feelings. So. Yeah. Oh, adorable. Right. Ti. Fi'n teimlo fel bod ti'n hoffi rhywun sy'n dod drosodd bach yn mwy... Bach mwy serious i ddechrau gyda. Rhywun mm -hmm. sy'n bach mhm. mwy fel... Cadw rhywbeth nôl. Yeah, mm -hmm. a little mhm. bit more hard to get, a little mm -hmm. bit mhm. less approachable o bosib, a little bit Mysterious. An air of mystery. Ie. Yeah. A byswn ni ddim yn syni os bysy ti'n ddim yn meindio mynd bach yn hyn. Even though fi ddim yn meddwl bod ti wedi that much, historically. Na, na, fel arfer yr un oedran. But would I be that surprised by Kate Blanchett? Oh my god, na. na, as in, that's not what I'd go for. O gwbl. Na, Scarlett Johansson. Na! Na? Lle Wyt ti wedi gweld dating history fi? O, ti'n ofyn nhw slightly mwy edgy. Wel... Ond dwi Sam ddim yn edgy. Wel, as in Dwi Sam yn edgy. Dwi ddim yn fel generic. Be ti'n meddwl? Well, well, the She's not opposite like- of edgy isn't generic. Na, na, dwi ddim yn fel archetypal fel... Os gen ti rhywun off y list Oes, yma? un really grave arno fe. The rest of them could do without. Ti di, ti di enwi hi? Fi di enwi hi? Yeah. I fi? Yeah. Aubrey Plaza? Yeah! Okay. Dark features. I suppose, ond just gwallt tywyll sydd gan Sam. Yeah, but that doesn't mean that... do, do... Dim rhaid i pob person fydd yn mas gyda edrych exactly fel Aubrey Plaza. Ti'n methu ffansi o unrhyw un sydd ddim yn edrych fel Aubrey yeah. Plaza. Mae hi yn ffynnu. Mae hi'n ffynnu, mae hi'n deadpan.

As in, she's like, I don't look like any of her ex-girlfriends. I'm like, well, good. Ti'n gwybod meddwl? Heb law am ar y list yna, pwy bydda di bod fel crushes ti, historically? Celebrities? Fel yeah. Ti'n be, fel, pryd bynnag mae unrhyw un yn gofyn y cwestiwn, neu fel gay awakening, mm. ti'n meddwl just, I don't know, does neb yn sefyll allan, really. Like, fi'n cofio meddwl fel Kristen Stewart yn Twilight, fel, ond dim really fel, Yeah, huge standout. Yeah, but did we all fancy her? Neu oedden ni gyd just fel, well, she's gay. Like, subconsciously. Yeah. Which mae hi. Falle. Ti'n modd? Oedd e just fel, well... Yeah, yeah. ond pa, oedd gen ti? Neu na, ddim really. Ddim really, ond ti'n gwybod pwy fi'n really fancy o? Um, Nawr. Yeah. Just yn gyffredinol. Yeah. yeah, probably, probably am beth. Yeah. Um, Oni bai bod hi'n neud rhywbeth sy'n cael hi'n cancelled. um, um, Britney Snow. Oh. Pan oedd hi gael gwallt coch. God, na. Fit. Be, yn um, yr Pitch Perfect? Na. Oedd hi'n rhy fem a straight. Fi'n fel bo... That's the thing, yw fel mae type fi yn fem, ond fel...

O ie, gwybod. um, ie, nathon ni fynd ar date bach nos Wener, um, achos oedd y horoscope, so wythnos diwethaf yn gywir. Yeah. Um, mm -hmm. So, ie, yeah, nathon ni... Manifestation a horoscopes. Sam's gonna lose her mind. Sa'n gwybod beth sy'n digwydd i fi. But colour me converted, achos mae wedi bod yn gweithio. colour me converted, watch out, mae'na bach yn risky ar y gay podcast. Ond ddim fel, ddim fel fel na. Bydde hwnna'n real. Bydde hwnna'n mwy o plot twist na bod fi wedi dweud yeah, yeah, yeah. manifestations. Ond, ie, um, yeah, ddeth ni'n meddwl, dei bach neis. A ti'n gwybod be, o'n i'n hmm. meddwl am hyn, a ni'n siarad y Rachel amdano fe. Fi'n caru bod yn gay. Achos... I na, genuinely. Yay. O'n i'n siarad amdano fe, o'n i fel, I absolutely love it. Achos, dydd Gwener, oedd dyn ni dwy y diwrnod bant, a o'n i fel, let's have a girl day. But what's great is, every day is girls day, when you're both girls, which is so nice. Ond hefyd, nath ni fel, okay, girl day. Nath ni'n dwy mynd i'r salon gyda'n gilydd, cael gwallt ni di torri gan yr un fenyw. Oh, so nath ar yr un amser? Dwi'n mynd to hands, dwi'n mynd. Oh. oh mm. On the nose, very on the nose. Na, so, pan o'n i'n cael gwall fi di wneud, oedd hi'n fel cael coffi bach a chill out. O, lle, Pan lle o- chi'n cael gwallu? Yn Cadydd? Mm, Ie. Cam, Cam Picton. Oedd hi ddim di bod o Oh, blaen. posh. Ar y I bai. know, I started a bad habit. Pan o'n i'n gweithio'n teledu, o'n i'n cyflwyno, o'n i'n cael gwallt fi di torri am ddim. Ah. Lovely Oh. perk. Ond wedyn, Yeah, can't keep Nawr fi fel, oh, okay, this is yeah, yeah, yeah. an expensive habit. Yeah. Ond dyna ni. Sorry, carry on, side track. So, yeah, athyn ni i'r salon, athyn ni'n dwy cael gwell ni di torri. Um, I doubt bod y fenyw oedd wedi torri gwallt ni, wedi cael sefyllfa yno'r blaen. Dau, a couple. what are you doing tonight there? And he fel, oh yeah, I'm going out for dinner tonight, so I'll probably have my hair done like this, if that's okay, da da da. And he went, oh, what are you doing tonight then? And he fel, oh, I've

I mean, last girl day, nath ni wedyn mynd i B&Q a Decathlon. Oh. Ond oedd e'n lyflu. Na, mae hwnna dal, ond mae hwnna mwy on the lesbian girl day. Ie, oedd e'n really yn. I have been in and out of B&Q wythnos ma. Oi ti? Fi wedi bod, nes i wneud panelling yn ti wal, yn ti wal, yn ti sam, yn ti sam. Nice. Gwybod nes i weid, mae hi'n caniatau fi peintio wal. Mm. She's only gone and let me wneud panelling hefyd. Oedd wedi gweithio? O rei, fi wedi gwneud yr um, bit ar y gwaelod, fi jyst angen gwneud y rail ar draws y top a fi angen so fe, so I had to go buy a so. O, fi mae'n gweld sut mae'n troi mas. Mae'n edrych yn gorgeous, fi angen coco fe, layer arall o paint, done. Lovely. Ie, yeah, da iawn, Cat. A mae hi, mae fe'n gwneud mor dda, mae hi'n hapus i fi wneud yr hallway nesa. Be ti'n mynd i wneud yn yr hallway? Sa'n siŵr eto, probably fel pegs cotcha, nice. bach yn uwch, a fel siw cabinet, rhyw fath falle bach o baint, who knows? Stunning! Um, Bach o baent sydd ddim yn wyn. Oh yeah. Oh my god. Genuine, I know. Ond mae'n fel, it, fel, was still within the realm o fel beigey, stony lliwiau. So ti ddim yn mynd i beintio fe'n peach? Oren. Na. Na, dim eto. Ond mind you, fi meddwl rhyw bryd yn y dyfodol. Ie. Yeah. Cos mae hwn was yn digwydd, oedd yn digwydd rhwng fi a mam fi. Byddai gyda waliau peach and you'll turn around a bydde ti fel, well, told you. Blai. Head of the trend. Trendsetter. Yeah. Probably. Um, be all nes ti ar Girl Day ti? Wel, nath hi peintio gwynedd fi. Oh. So o'n really cute. A was dyn ni matching. Salon Rach. Yeah, dyn ni matching little gwynedd bach, pinky bach. Nice. O'n really cute. Um, a wedyn, yeah, nath ni fynd Nathon ni fynd i gael bwyd neis, ond oedd swper ni'n eitha hwyr, so nathon ni mynd i gael fel fried chicken cyn. Cyn? ond, on fel yn y lle neis. Oh, okay. okay posh, pre-snack, ie, ie, ie. ie. Um, a cocktail bach. Ie, oh. um, yeah, oedd yn lys... Ond i just yn meddwl, pan o'n i'n sort of neud make-up gwell neu be bynnag. Ie. Yeah. Ni fel, I love it. Yeah. I just love it. Achos, ti'n gwybod pan ti fel, especially pan ti bach yn iau falle, ti'n mynd mas gyda fel girls ti, a chi gyd yn like, part of the night out. Mae'n fel rhan yeah. o'r night out. Fel, pawb yn fel cael gossip story, nice music mlaen, yeah, a fel, yeah, oh yeah, yeah. stunning, oh mae hwnna'n really cute. Yeah. yeah, oh my god, yeah, hwnna, definitely hwnna. Yeah. A fel dillad neu make-up neu beth bynnag. Yeah. Mae fel hwnna, ond yeah. cyn date. Aww. And it's so wholesome. Ydy. Ie, yeah, mae fi a Sam yr un fa. Fel, prwy bod ni'n mynd unrhyw le a ni'n rhoi colled mlaen i fod yn dig. Dyn ni fel yeah, yn ystafellwyd jyst nesau yn gilydd. A wedyn, mae'n ma ffynnu, chos mae wasad, like, without fail, pob tro, bydd un ohon ni wedi gorffen neu angen mynd mewn i stafell yr un arall i fel nôl rhywbeth. Yeah. So byddwn ni'n mynd mewn, a byddwn ni'n edrych ar ei gilydd, a byddwn ni ddau yn mynd, oh my angel. Just achos ni'n gweld ei gilydd mewn colir, ond fel y tro cyntaf o'r wythnos yna. o, hwnna'n cute. Ie, yeah, ni just yn fel, oh, like, love you. Efe dyna beth yw'n fel pet names chi? Angel. Oh, well, Fi wedi clywed ti'n dweud e. Angel, my angel. O, fi'n galw lot o bobl yn angel. Fi'n galw hi'n angel lot. Wyt ti?

Cariad. Cariad. Cariad bach. Aww. She, wedyn hi'n mynd, my little love. My little love, love. O na, ni ddim yn galw i'n gilydd yn love. O na, my love ni'n dweud. My, my love. love. My, my love. Yeah. Cariad yn cute. Yeah. Ni'n neud, mae gen i ni, oh, you get a real insight into our life yn un, mm -hmm. ond mae mhm. gen i ni um, peth ni'n dweud ar diwedd y noson, lle ni'n dweud caru ti, cadw ti am beth.

dweud rhywbeth fel keep trying to keep you neu rhywbeth. I don't know. Yn... Oh, that's sweet. Yeah, a wedyn nath e just morph o mewn i keeping you. A chi'n dweud y bob nos? Bob nos. Fel ritual, fel, fel, fel gweddi? Cyn, literally cyn mynd, fel roll over and go to bed. Caru ti, caru ti. Oce, okay, mae hwnna'n quite cute. Diolch yn fawr, take it back. take it back, Diolch take it back. Sorry, fi angen bob mwy romantic. I know, poor age. Dwi'n quite romantic. Just falle ddim

Peace out. Hope you don't die in your sleep. Fucking hell, Doc. um, yeah, na, na, ti'n meddwl be, I'll workshop it okay, gyda Rach. Yeah. A newn ni ddod nôl gyda un wythnos nesaf. Yeah, pa i just cymryd un fi, though, that's mine. Newn ni ddim. Rest assured, dear listener. na, mae yn quite cute. Diolch. Fi just methu dychmygu ni'n fel adrodd rhywbeth yn gilydd. Na, ond mae rhaid fe fod yn rhywbeth sydd yn fel berthnasol i chi. So just have a think. Falle rhywbeth fel um, grubs up. Bydd hi'n mynd grubs up, byddai'n mynd up the chels. A wedyn, yeah! ni'n mynd high five a yeah. ni'n mynd i gysgu. L yeah, sorted. Just handshake if anything. Fresh. Yeah. Nice. Sorted. Nice. We'll pitch it, we'll see how it goes. Fi wedi bod yn siŵr wneud secret handshake. Gyda Rich? Yeah. Okay. We're working on it, workshop yna to. Ie. Yeah. Ti'n yeah, fel, o, oh, ti'n lli fel neud fideo hon o fe? Ti'n gwybod beth o? Ti'n gwybod mm. pam ni'n shit, a ni'n really shit ar high fives, mm. which is sounds ridiculous, a mae'n really bodro fi. Nawr, mae hi'n left-handed a fi'n oh, right-handed, no chance. a mae'n crap. No chance, Mae yeah. fel un. Na, break up with her. No chance. Ti'n gwybod beth o? Ie. Yeah. Ydy hwnna'n weird? Be? Yeah. I think mae'n really hot pan maen nhw'n left-handed. Oh, god.

Mae hwnna'n weird, ond falle mm. mae yna fel type o berson sy'n left-handed. Fi'n trio cofio pwy sy'n left-handed. So i'n meddwl bod ffrindiau fi yn. Falle gre. I'm gonna have to ask. Fi angen gwybod na. Fi'n gwybod big threes nhw, fi jyst ddim yn gwybod os maen nhw'n... Yeah. Wel. O, diolch yn fawr am hwnna. Na i weid o Sam bod ti'n meddwl bod i'n cringe. Fi ddim yn. Yeah, fi ddim yn. Yeah. I take it back. Nes i ddim dweud cringe. Cheesy, cheesy. Mae bach yn cheesy. Yeah, And I think even you can admit. Yeah, achos, yeah, I fod yn dig, dyn ni ddim yn cheesy gweddill bywyd ni. It's just that one 10 second moment yn gwely. O, mae'n answeet. Ie, yeah, rhag ofyn bod un ni yn marw yn cwsg o leia oh bod... Oh my god! Ti'n beth meddwl? Ti'n beth dad fi arfer gweud? Um, okay, oedd e'n gweud, rhywbeth i'n neud â faint o cwsg o'n i cael mewn nos neu rhywbeth. Mae'n dweud, o, oh, wel,

Cos chi angen llai o gwsg pan chi'n hyn, na? Mm, achos ti'n deall o ddefnyddio llai o egni. Uh, Ond fi'n meddwl bod pan ti'n lot yn hyn. Ie, yeah, ddim that hyn. Pan ti fel ddim, pan ti'n stopi bod mor active. Stuff, yeah. yeah. Wel. Nwn ni. Words to live by. Wel,

So, penwythnos yma, Santes Dwynwen, for starters, ti'n neud rhywbeth? Shit, ydy e? Ie, 25th? dydd Pa Sadwrn. diwrnod? Di sadwn, oce, na i... Fi'n meddwl fi'n mynd i fynd i'r contrast therapy eto. We'll cancel that, we'll cancel that. Nawr i wneud rhywbeth, iawn. Okay. Sgriflo cerdyn yn rili glwg. Ie. Na, mae gen ti amser. Ie, diwrnod llawn. Ie, loads o amser. Oce. Um, so, Fi um, a Rach yn mynd i Lundain. Nice, posh, I, I big know, smoke. I know. Wel, o'n i'n mynd i fynd anyway fel ages yn ôl, o'n i wastad yn mynd i fynd. Mm. Bydda fi'n really hoffi dweud bod fi wedi plano pen wythnos really romantic, really centred rownd girlfriend fi, i fel mm, dangos hi, giving. faint fi'n nabod hi, yeah, yeah, yeah. a di Santa Stone wen. Mm. Um, ni'n mynd i wylio Chelsea Arsenal y merched os, ar y dydd Sil. A dyna beth ti'n... Dyna beth ti'n gwisgo heddi. Representing. Be yw e? O'n i actually'n gwisgo Crease Chelsea wrthnos diwetha fyd. Crease. Mae'n just yn jacket. Mae fel tracky, ie, yeah, tracksuit, zip-up zip vibe. Fi mam yn lyflu. Ma, Wel, mae'n asgoffa fi, mae'n edrych exactly fel gwisg ysgol fi, ysgol Brom Ganog, shout out. Glas a fel sort of turquoise. a, sorry. Be? Circle back, ti'n yeah. gwybod pam oedd lliwiau ysgol fi yn gwyrdd a coch? Y môr A'r mynydd. Gwyrdd y coch? Yy gwyrdd y... y môr a'r mynydd. Gwyrdd y glas, sori! Yr môr, y môr a'r mynydd. A môr a mynydd. A môr... Um, oh my gosh, oce, okay, fi'n deall ble wyt ti nawr. Sorry, the coch threw you off, didn't it? Do. anyway, well. Chelsea, Oh, anyway, yeah. yeah, ni'n mynd i wylio um, Chelsea Arsenal, ni'n gobeithio cwrdd angen ffrind fi Beck, mae hi'n, um, ni'n siarad amdano hi oedd diwethaf, mm. fi'n meddwl, mae hi'n scriptio stuff, mae gen hi'n deadlines, she's yeah. hustling, so methu gweld hi loads, okay. ond um, gobeithio cael fel brunch neu beth. Check-in. Yeah. So, dyna beth ni'n neud dydd syl, ond ni'n mynd lan ar y dydd sadwr, mm. a ar y dydd sadwr, Ni'n mynd i... Ti'n gwybod nes i weud i Nadolig, nath Rach cael fel Indian T tasting, tasting menu, menu thingy fi? Yeah, lush. Stunning. So ni'n mynd i, i gael hwnna. Yeah. Um, ni'n mynd ar Big Gay Night Out yn y nos i Soho, Ooh. Sheba. Ti di bod? Na. Fi ddim yn person sy'n clybio, so I don't think I'd bikini. Mae Ond... mwy o fel bar na... O, oh, oce, okay, so mae mwy classy. Mm, na, actually. Na, okay, ddim. cool. Um, ond mae'n neis. Mae'n ma nice feel. Pa, pa, fel, ydy e'n rhywbeth hwyr nos? Ie, byddwn ni'n mynd yn hwyr, probably. Yeah. Ond, wel, byddwn ni'n mynd ar ôl

sioe ar y West End, musical, Ie. o'r enw Titanic. Wyt ti wedi clywed am e? Na, ond pwy oedd yn sôn wrth fi amdano fe? Efe ti nath weid? Gyda thingy o Strictly yn yw'r iceberg. Ie! Efe ti nath weid wrth fi? Ie, ie, ie, ie. So, um, o, fi ddim yn cofio enw e. Y guy o Strictly. Oedd e ar Waterloo Road neu rhywbeth, actor, oedd e di pari lan gyda dyn um, ar Strictly. Na, fi ddim yn mynd i gofio. Ond anyway, so basically, Titanic yw Mae'n syliedig ar y ffilm Titanic, heblaw am, mae Celine Dion yn gymeriad yn y sioe, a mae hi'n kind of narrate o stori Rose a Jack, ond mae hi hefyd yn trio splito nhw lan o be fi'n deall. Love. A mae'r guy o Waterloo Road, cymeriad e yw'r iceberg. so... Ydy, surely dwi e ddim yn cael rhan mawr. Honestly, fi ddim yn really gwybod beth i ddisgwyl. Lauren Drew um, yw enw'r actores sy'n chwarae'r Celine Dion, a mae'r bits bach clips fi wedi gweld, mae'n hilarious. Mae hi'n Gymraes. So, o, di hi? Dwi'n meddwl bod hi'n dod o'r cymoedd. Amazing. O, so, ie, yeah, Celine Dion, mae hi fel lifetime bucket list fi. Pan nath hi, so nath fi a Sam gwylio documentary hi cyn, um, wel, oedd y cyn yr ha, yeah. blwyddyn diwetha. A wedyn, obviously, nath i wneud y perfformiad anhygoel yn yr Olympics, yr opening ceremony yr Olympics. O'n i fel bron yn bech i creo, fel, oedd e'n, a pan nath nhw rhyddhau'r gan wedyn hefyd nath i'n neud yr Olympics, fi wedi gwrando fe ar repeat. Fi'n obsessed with Celine Dion nawr. Mae fe'n amazing. Ti'n gwybod fel y stori o beth nath ddigwydd? Fi'n gwybod nath i colli llais i a fi'n gwybod bod hi wedi well, dod nôl, ond nes i ddim gwylio'r Olympics thing. Na, ond basically, like, yeah, so mae, oedd fel, mae gen i hi stiff person syndrome, so mae corff hi jyst yn stiff yn oh, lad, so mae vocal cords hi, hi jyst methu siarad, essentially. Ac then, mae'r documentary yn fel harrowing, fel oh. maen nhw'n dangos exactly beth sy'n digwydd pan mae hi'n cael fel yr er thing yma'n digwydd yeah. i hi. So i fynd o hwnna i wedyn gallu canu yeah. fel yn y ffordd nath i ganu, oedd e'n

Hefyd. Waw. So really fun weekend. So ma' weekend fi'n weddol dawel. Ie. Yym fi'n mynd i weld Fern. Fi'n gorau fi Fern. O, cofio fi ati. Ie, yeah, na, excited i ddarllen. Mm -hmm. A fi'n meddwl fi'n mynd i aros mewn uh, bach o DIY a gwrando ar repeat i drac newydd Self Esteem sy'n dod mas heno, so ni'n recordio ar nos farth ar hyn o bryd, mae'n fel hanod i pimp, mm -hmm. a mae'n dod mas am hanod i chwech. So fi angen bod mas o'r tu yma, Iawn. ac yn y car neu gyda headphones mlaen yn gwrando. Mm. Fi wedi clywed clips, a mae'n swnio'n Oh my god, amazing. Mae'n swnio fel bron yn gospel i y bits fi di clywed. Mae lot o music hi yn fel tynnu ar fel gospel mm, mae gen nice. hi'r tri neu bedair backing singer. Oes, gan gynnwys Marged, siaw Marged. Marged. A mae lleisio nhw yn anhygol. A ie, yeah, mae'r clipiau jyst i gyd yn fel gospel fel harmony yeah. a pethau sy'n denu fi'r fwya yw'r un sy'n gyda fel heina, fel wall of sound, mm. huge anthemic, pethau fi ddim yn gallu gwrando ar person gyda gitar, no offense. Fine. I want high production value. To be fair, cyfle fi pan fi'n recordio, dwi e ddim just fi a gitar, no, no, no. masked with a lot of other features. Ond yeah, exciting. Byddai'n gwrando arno fe ar y ffordd i training pildroed. Nice. Nice. Gret. Ie. Yeah. Wel, diolch am rando. Ie, yeah, diolch yn fawr. Mae gen i un benod arall ar rôl tan bod ni'n cael brec bach yn dydyn ni, achos ti'n mynd ar gwyliau. Ie, yeah, probably just brec fel wythnos neu rhywbeth. Ie, ie, dim yn hun. Um, achos ie, yeah, fi'n mynd ar ski-ski. Ski-ski! Wel, mm. fan i weld chi wedyn wythnos nesaf. Ie, yeah, ta-ra! Ta-ra!